Xwîşk û birayên hêja dem baş. Dîsa xwe her em dîroka xwe divegirin. Dîroka me wek kes bin, wek dewlet bin, wek çand bê, her ji me re divê gencîna kens divê em lê vegerin. Niha jî em ê babetekî jê bijêrin, ser kesayetekî me yê Kurd e. Ji êlek û eşîreka me ya Kurd e. Yekî di nav me de bi rengî civakî, bi rengî kevnetorî gelekî navdar e. Awa jê re dibêjin Elîkê Betey. Geleka ji me ev camêr bihîstiye û gelek kesan pesnê xwe jî pê vedaye û gelek caran kesin ji me dema ku behsa mêranî ya xwe dikin yan behsa kesna dî kin bê ma tu bûyî Elîkê Betey yan ez bûma Elîkê Betey. Îro babetê me ser Elîkê Betê ye. Elîkê Betê kî ye? Destpêkê mînas bikin. Hezar û heşt sed û heştê du de ji dayîk bûye û hezar û neh sed û nozdeh de pak rewan ketiye hatiye kuştin. Ji gundê Mizîzexê li gundê Mizîzexê yê Midiyadê

Ferhê Ezîz e. Hevjîna wî Sara Serhên e. Du kureyên hebûn Ûsiv û Mihemed Nezîr. Ew bi xwe mala Haco Camê re bi taybet Elîkê Batê ji wan e, ji eşîra Alikan e. Eşîra Alikan e, weke em zanin ku eşîra Alika yanî mala Haco bûne mezinê hevêrkan Kengî bûne meznê havêrkan piştî Mala Elîyê Remo. Bûne meznê havêrkan û serwerî li vê eşîre henê kirina û ji xwe Elîkê Betê jî ew jî yek ji weke jiyê Mala Haco dibê serokê vê eşîra havêrkan Sala hezar û heşt sed û nod û şeşan de dibê mezinê eşîra Hevêrke. Eşîra Hevêrke ji xwe wek em dizanin navdar e di nav eşîrên wê Kurd de di Kurdistanê de û herêma we jî gelek fereh e. Ji bakur em karin bêjin herêma Kerboranê ya Çêlkê Elî Remo ya Erebî ya. û heta çiyayê Dasikan û wilo heta Goza Cumayê û heta çiyayê Bagokê gelek deverên fereh kirine bin desthilatdariya xwe de, gelek jî ajê re bêjin tora hevêrkan. Meseletek gelek giring heye di meseleta Elî Elî Kêbatê de. Çawa Elî Kêbatê tola amê xwe Hacivê Duyemîn hil daye. Weke em zanin rastî di cihê êşê de û di cihê xemgîniyê de got çawa bavkên me Bi vî rengê ha têkilî va bi hevdû re bûn ve têke bi rengê tolhildanê û bi rengê şera û bi rengê kuştinan. Elî kê betê çardeh salî bû û heşti tolê nebû, tahîfê nebû. Got tola Hacî Hurênê. Pismamê wî na Çelebî Xuya ki ew meznê ê wana bû, di demekê de çûne bêrima gund, bêrim paqij dikirin ji avê. Paqij dikirin ji avê, Elîk jî heş xwe kiriye çardeh salî hê ciwana, qî nav zilama wa de ya, Çelebî dibêje Elîk dibê tu jî peyava nav zilama de xwe bika nav avê de û bêrmê paqij bika. Bêrê moka kahnîyo ke bîrê ne ne kûra mîna kahnîka ke goleke ya a av de za paqij bika Elîk li xwe nexweş dixê. Lê nexweş tê çawa ez Elîk

Ji gotina çîrokan çîrokên me dibêjin divê Amê xwe naberdê û guhê wî naberdê heta xûn bi wara tavê jî. Divê Amî Çelebî jî qehadik bêt. Ew mêrî here heyfa Amê xwe yê hac û hilêna. Wextê ku wilo dibêjê tê nûka pêre tirsek pirsek çêdibê. Amê min ê Haco çawa hatiye kuştin û çawa ez ê tola wî hilênim. Tê nûka li tola yanî li heyfa amê xwe ê Haco digerê. Di rengana tol hildanê, di rengana em em zanin carna gelo cara çîrokên me hingî got çîrokbêjên me xweş dikin carna reng na jê re peyda dikin. Yek jê divê di şerê dekjûriya û hevêrkan de

A. Di şer de, di şerê Dewşûrya û di şerê Hevêrkan de çavê xwe li Cemo digerênê û şer dikê, destpêkê kurî Mecîd dibînê. Hene caran divê kurî Mecîd e, caran divê kurî Remezan e. Divê kurî Mecîd bibîne destpêkê timinga xwe tavêjî Mecîd.

Qey navê Biranê Sor qey navdar bûya li ravê Cimûwî nas dike yê dibêne xwe talîkê betê ti heyfa haco ji min dihilênê. Dibê ez heyfa haco ji dilin dibêjê deka nexwa ez xitiyar bûma ez têra heyfa haco nakim. Têm çima ku jê dibêjê na nihan beriya te kurê te jî kuştiya

Tevlî karê netewî jî dibû Hacî Amazon, tevlî şoreşa jî dibû. Tevlî şoreşa jî dibû û cana kirina pirtûkê ê dîrokê de jî jêdira ji dewka mamosta wek mamosta Kemal Mazhar jî kiriya pirtûka xwe de. Mala Haco dema ku tevlî şoreşên Kurdî bûna divê Haco ev mêrxasî habû Ke şerê Osmaniya şerê Tirkagelekî dikir lê dibê Cemo dixwest serokatiya eşîrê Seê bike, eşîra Hevêrka bike. Lewra dibê Cemo xwe gihanda Osmaniya û gota Osmaniya ku ez ê ji we re Haco bigirim cimo. Ji wan re ez ê Haco bigirim, ez ê Haco bikujim û wextê ku ma ez bikujim hûn ê çi dine min? Ku min tekina mezinê eşîra hevêr ke. Ew jî çîrokek dîrokî qehet bi wê ji xwe Haco bi xwe ve û bi kesta xwe ve baz dayî bû ji ber Osmaniyan di çiyayê Bagokê de bû dişkefte jiyan dikir. Divê Cemo jî çûgote yê qaîmqamê waliyê yê waliyê Sêrtê go ertêşekî bide min bêjin serî bide min ezê ji wera haco ezê bikujim. Divê seriyek danêda û Cemo jî Ewsirya anî û li Nawal û Ciyayê bi agogê gereha û şikefta gereha zanî bû ku Hado di kîjan şikeftê de ye û dibê Cemo jî bi xwe re Qur'anek anî û Qur'anek anû û pêça û xiste bin cengê xwe de û hate Nawalê. Leşker li Nawalê hişt û derbasî şikeftê bû û û çû derê şikeftê Bakir Haco Haco doy Êzîdî jî pêre bûn. Haco Girnis pêre bû û Lawîn pêre bûn. Îzîdî bi Bakrago got eware mizgînî milwa lêbûrîna dewleta Osmanî aliyê we derket. Yanî efû ji we re hatiya. Dibê Haco bawer nekir cema Quran xwe re vir bû, Quran derxist bi Quranê sond xwar. Belge wilo dibêjin guhdar û temaşevanê nihêja. Dibê Quranê sond xwar heta ku Haco jê bawer kir dema ku pê re peya bû, pê re peya bû. û hatine nemalê û me zan ku va hêza leşkeriya Osmaniya ya dubê hemû dora bûne pêç û her sê kes girtin û kuştin û ji xeynî vê yekê jî dubê cemo xencer derxist û danî ser ser zengelo re haco.

Elîkê Batê li vê tolê gereha, li vê heyfê gereha wextê ku ku amî wî Çelebî gotiye got ew mêrî here heyfa xwe ji Cemo hilêna hat li Cemo gereha. Me got niha di şer de hinek bin di şer de kuşt, şerê wav dewşûre de çîrokeke dî dibê dibê na Elî Kêbatê hate cem ji nama xwe ya ya Haco gojnamê Ka û Tivinga Amê min. Gojnamayê gotê ku law û Elîk tê tişt tivingekê ku Elîk gotê ku ew tivinga ku newê berdan û bikaranîn

Cemo Geraha bihîst ku wê di rê re were li herêma Midyadê wê di rê re were çû kete pêşiyê de û rûnişt. Meyza ku va çil siwarî hat û du kes wê li pey wan ana. Elîk Cemo nas dike lê Cemo Elîk nas nakî. Her çil siwar hat Hesenê Silo Hesenê Heso Hesenê Heso meznê her çil swarî bû li ber destê Cemo bû. Navê Cemo bûbû Cemîl Axa. Osmaniya wê demê navî kiribû Cemîl Axa. Hesenê Heso giha Alîk li ser rê gotguha Alîk yanî wilo gotinî xirab jî gotinî her pîs o tu li vir çi dikî?

Hesenê Heze got tu çi dibêjî tolaz û tiştek jê tê negihişt û çû. Derê behs bû, deng nekira vana ma hêl hêviya cemo û kurî wî, ma got divê kurî Remezan jî heye. Ev ev beşê di wê çîroka jêdera dibêje vî rengî cemo kuştiya. Cemo û Ramazan hatin, dîsa Cemo got a Alîk go kuro tu li ba da çi dikey? Got wî dîsa lê vegera go wela çil pezê min heye û biranê wa wenda bûwa a li biranê wa gera min lê ba gura kuştiya. Wextê go wilo got tê gihişt. Cemo tê gihişt got ev yanî behsa wiha dikê. Go gote korê xwe Ramazan go wî bikuje. Ev li kuştina me digerê. Ramazan jî timga xwe derxist, sê gule danîna Elîk lê li Elîk neket li Kumê Elî ket. Çîrok gule nibêjin. Ez ê ji dera dawî jî werbêjim, bi li Kumî ket, sê qul Kumî ket. Bi Kumî, Kumê Çêlekanî bû. Çêlekanî ke ev jî çi nava divê goş herêma Çêlika bê, Çêlkanî. Herêma Çêlika bê ya Mela Elî Remo ya mezin eşîra Erebî ya. Kumî çêlikanî bû, divê Xwedê got sê gule li kumîyê ke ketin, Elî gijî ra û ser xwe di gulayeke mîn de avê te cemo. Xwedê avê te cemo Remezan baz da. Remezan vaz da û cemûyê gewr da erdê ji hestê û ser cemo re sekinî. Ser cemo re sekinî û gote cemo got te bî kirê te haco çawa gulandiye te gurandiya. Dewrandiye û heta behsa xencerê kir xencera bi jehr jî gote xencer jî bi jehr kiribû û tola haco li wê dihlan û cemo gurand û kuşt û piştî wê yekê bû mezina eşîra Xwedîsa û bû navdar di herêmê de û piştî ku cemo kuşt yê gotin de Cemîl Axa kuşt yekcar navê wî na bi herêmê ket û navdar bû.

Serê xwe ji Osmaniya re netewandin, netewandin û gelek cara serhildan jî awana bi hêzên xwe dîrok dibî. Dijî wa pêk danîn û gelek ceng jî pêk danîn û bi wa re bi ser diketin. Bi wa re bi ser diketin. Lê dibê artêşa mezin carekê bi serê wa de hat, Li Rafiltî weke kurmanciya me gotî di di gund de di nizî zexê de girtin û gelek ji yê mala Haco jî girtin. Di nava de Elîkê Betê û di nava de Şemonê Henê Heydo jî girtin. Girtin birine kûdê, birine zindana Xerpêtê nêzîkî El Ezîzê ye. Zindana Xerpêtê zindaneke gelekî bi stemkariyê navdar bû. Weka Bastêla Ferensî û Îngîlîzî heme du ev zindaneke bineherdkî jî bûn. Çar pênc sala Elîk û Şemûn mane di zindanê de. Lê dibê carekê Şemûn ê nobedar weke vê jî qayîl kir, bertîl kir bi di zêra danê de. Di zêr danê de heta ku şevekê rê ji wan re vekirin û xwe ji zindanê xilas kirin. û û ravîn û hatin. Wê êne ku dê wê êne Midyadê. Wê êne Midyadê, Midyadê me got herêma lê Mizîzex paytexta Hevêrka bû, paytexta mala Haco bû. Wê werna Midyadê. Di Midyadê de dihatin niqaba Midyadê û wek çîrokvanê me dibêjin û belgeyê me dibêjin jî li qeba Midyadê de û di nexeba Xerpê de di sê sed kîlometr dûr e. Ew ê bi çi rengî wê dua newala besta û tiya û paya wê werin û wê zehmetiyê li wê her du de hatin. Herdke xwe xilas kir lê hevalê wayê ku ku xwe bûara xilaskî li wê hatine girtin dîse biribûna zindanê. Divê dema ku Şemûn û Elîk bi rê de dihatin ji xwe hingî derxistina wan li zindanê rebawa hezar û neh sed û sêzdeh a bû. Sêzdeh a bû bi jê bi rê de dihatin westaha bûn, tî bûbûn, berçî bûbûn, gelekî li wan dihate xuya kirin gihana şivanekî li herêma

Bina xuyadkê hûn duyê re vîna û hin ew her du kesê ku dewlet li we digerî û xelatek jî li pey we heye. Dirabê yê şivan di cih de qareqolek nêzîk e. Bibba zêd çê dibêjê qareqolê û tê dibêjê govayek hat, leşkerek hat, tifin geyîna pê re, hat gova Êsîrkê wa bigirê. Bi jê wextê şivan hat. û yê yê qereqolê pê de ya Elîk û Şemûn xwe çep dikirinê de girtin timgehê jê standin lê mêzanin got va kurd e. Got Elîkê Betî gotî got wela tu kurd î. Nexwe wela em zanîm çi bên me serê te. Got rabû her du jî berdan nekuştin got hatin. Riya xwe berdewam kirin Şemûn û Elîk hatin herêma Dora Hênê, bajarê Hênê heya yê Licê. Li wê derê liqayî siwarekî bûn, liqayî siwarekî bûn, siwar jî li wiha jî mêza, wiha jî li siwar mêzan. Siwar ku xuya tî hunduy gelek wasta hêna peya va sûretên. Ewî jî goman bir Ku her du kesê ku dewleta Osmanî wan kirin. Lê ê siwar dema ku ew nas kirin derket kurdperwer, derket qenc. Ku hûn duê lehing in, duê mêrxas in, birnemalê li cem xwe. Firavîneka bi qedr beranek ji ware guran da wa û êvarê cem xwe razandin û şiştin û veşiştin û sibihî herekê hespek dane wana û gote wa gox dê hûn siwara bixwazin nobedara zê revana ez ê wa jî bidime wa ji bo xatirê we bigihêne herê me min yanî midyadê go Elî go na em gelekî spasiya te dikin tu bi erkê xwe rabûyî Te qencîka mezin me kir besî me ya. Çekê wa herekê tevnîgeke wa jî milê wa navejî û herekê hespek ji da wa ne wî cemêrî wî siwarî û xatir jê xwestin sipî bi nirxekî herî mezin û her tika berê xwe dana dîsa bajarê Midyadê û ka gelo herê ma Midyadê çiqasî li ku ma ye û dûr a Rastûrê hatin û gihana malên xwe. Her yekê çûne.